Fideo bach i ddangos sut i dynnu cefndir oddi ar lun. Um, yn aml dwi'n defnyddio um, hyn ar gyfer tynnu cefndir gwyn neu cefndir lliw oddi ar logo, fel bod modd i fi ddefnyddio fo ar bosteri um, neu dyluniadau a bod o'n edrych yn daclus a popeth yn cyd-fynd efo'i gilydd. Yym, mae 'na sawl ffordd i wneud hyn. Yr cynta ydy defnyddio wefan debyg i hwn, so remove BG, a um, BG background yn amlwg. Um, mae yna lot o wefannau debyg allan yna, felly um, allwch chi jyst chwilio ar Google um, rhywbeth fel remove background from in image neu create transparent background, um, math yna o beth. A mae yna ddigonedd ohonyn nhw allan yna. Yym, a dyma un dwi'n defnyddio, yym, mae o'n ddim a mae o'n syml iawn. Felly, oll da chi angen wneud ydy dewis eich llun. Dyma ni logo fersiwn um, o logo Fentre Iaith efo cefndir gwyn. A dwi eisiau cael gwared o'r cefndir. Felly mae o'n automatic wedi cael gwared o'r cefndir fan hyn. Da chi'n gallu deud bod o'n transparent pan mae'r blociau bach llwyd a gwyn yna. Um, rwan, mae yna fodd, felly, lawrlwytho hwnna fanna, um, neu allai editio yr llun yma. Dydwch, os dwi eisiau cael gwared o'r sgrifen er enghraifft, dwi'n clicio edit, mynd i erase, restore, a dwi eisiau cael brwsh tewach. Ydych chi'n gweld y brwsh yma yna? A dwi'n mynd i fynd dros hwn i gael gwared o yr llun. Na ni. Pethau eraill da chi'n gallu gwneud ydy addasu y background, falle i roi blur rownd o, neu dewis cefndir lliw gwahanol. Dydych chwan bod chi efo cem, lliw cefndir penodol ar eich poster, beth chi'n neud ydy matcho y lliw

ydy defnyddio system sy'n ar eich cyfrifiadur. Rŵan dwi'n defnyddio Mac, felly preview sy'n agor lluniau i fi. Felly dwi'n mynd i agor y llun yma, efo cefndir gwyn fel ydych chi'n gweld. A rŵan, beth dwi'n mynd i wneud ydy pwyso, e, mynd i Tools yn Preview, a dewis un o'r pethau edit. So, un i adjust colour neu adjust size, neu ddewis adjust colour. Rwan, dwi ddim angen ddim byd o er newid lliw. Be dwi'n mynd i ddewis ydy yr er magic wand fan hyn. A dwi'n mynd i uwcholeuo y pethau dwi eisiau cadw. Felly, dwi eisiau cadw er, mae hwn yn gallu bod bach yn ffidlu. A dwi ddim i weld yn gallu cyrraedd yr emelyn, so fel ydych chi'n gweld, mae hwnna wedi dewis yr pedwar cilch yma. A wedi torri nhw allan drwy bwysau crop. Mae'n mynd yn dŵ. Ffordd arall o cropio ydy dewis y crop peth fyna. Dwi'n eisiau yn sgwar, ond beth dwi'n gallu gwneud ydy smart lasso. So, mae smart lasso yn gadael chi fynd rownd y siap efo highlighter fel hyn. A sy'n rhaid i chi boeni am fod yn daclus, achos wneith o fynd at yr linell sydd yn y llun. Dwi ddim yn fynd yr holl ffordd rownd y llun, achos mae'n mynd i gymryd amser. Ond dwi'n mynd i fynd rownd y cilch yma i ddangos bod sut mae o yn cropio yn daclus. Chi'n gweld, mae wedi creu crop daclus crwn. Gadael blob bach ar y top. Dio ddim, dio ddim yn berffaith, ond pam da chi'n rhoi rhywbeth fel yna i'wch ben um, ar boster sydd efo cefndir lliw neu beth bynnag, fyddwch chi ddim yn solwy ar y manylion bach yna. Felly dyna ddwy ffordd o gael gwared y gefndir ar eich logos. A swn i'n argymell i chi wir wneud hyn. Unwaith da chi wedi wneud o, allwch chi safio'r llun a mae'r fersiwn yna gennych chi wedyn ar gyfer pa bynnag ddefnydd da chi efo um, ar gyfer eich logo neu eich delwedd um, o hyn allan. Felly, ewch amdani.